Ханнык баҕар нэһилиэккэ дьон-сэргэ сүрүннээн мустар киинэ кулууп буолар. Үөһээ Бүлүү Хоротугар Александр Дмитриевич Филиппов аатынан культура дьиэтэ э, күннэтэ тобус толорум, араас хайысханан айымньылаахтык үлэлии турар. Ол эрэн кулууп дьиэтэ харбах туруктаммыта ыраатта. Ол туһунан көрүөххэйиҥ.
Хоро нэһилиэгэр аан манныгы кулууп тыһыынча тоҕус сүүс биэс уон икки сыллаахха тутуллубута. Ол кэннэ үстэ дьиэттэн дьиэҕэ көһө сылдьыбыта, онтон эргэ кулууп сороҕотун урукку ферма хотонун көтөрөннөр тыһыынча тоҕус сүүс тоҕус он түөрт сыллаахха билигин үлэлии турар кулуубу туппуттар. Улахан өрөмүөннэр барбатахтар, кыһынын олус тымныы, акылаатын маһа үттү эмэҕирэн туттахха индирийэ сылдьар. Былыргы тутуу буолан элбэх түннүктээх, ол икки ардыгар кыра-кыра мастарынан салҕаммыт буолан, истиэнэ ханньайар, хамсыы турар.
Дьиэбит үөһэ өттө сарайа тимир каркас. Олох ньахчайан түһэн хаалыаҕын режимнэр диэн ааттаналлар олор. турбуттара олор быыһаан тураллар быһылаан билигин ону бу тыал да түстэҕинэ үрдээҕин тыаһыыр бу кэлин кэмҥэ мин куттанар буолан эрэмин оттон нэһиилги дьылга оттон бу хаҥа талылыыр баһылыкпыт Альберт Александровиһы кытта түсүбэлэһэн бараммыт Даша хайдах үлэлиирбитин быһаарынарбытын быһаарарбыт буолуо депутаттары кытта
Төһө да хаарбах туруктааҕын иһин култуура дьиэтин үлэһиттэрэ кыһамньылаахтык бары күүстэринэн үрүлүйэн үлэлииллэр. Билигин тоҕус үлэһит баар быйыл саҥа методист кэлэн фольклор салаатын сайыннарар сыаллаах. Намнаттан оҕолорго улахан дьоҥҥо кружоктар ыытан хаалаатыбыт. Икки ый устатыттан саһарга оҕо фольклорнай ансаабылын тэрийдим. Бу оҕолор буолаҕына неделя уста кэлэми дьарыктаналлар. Хомуска, олоҥхоҕо, оһуохайга, норуот ырыаларыгар, тойукка,

Кэлэр дьыл биһиги Александр Дмитриевичпыт сэттион сааһын көрсө нэһиликпитигэр оттон улахан тэрээһиннэр буолаары тураллар. Онтон ол онно бэлэмнэнэ таарыйа биһиги буоллаҕына урукку сылларга Александр Дмитриевич ырыаларын клибын уһултарбыт буоллахпытына ырыынньык оҥорторбут буоллахпытына, көннөрү нотата суох ырыынньык оҥорторбут буоллахпытына, быйыл биһиги ырыаларын нотаа таһаттара сылдьабыт. Ону били упса улахан маннык туох курдук оҥороорубут.
Нэһилиэккэ тоҕуһуонус сылларга театральнай коллектив тэриллибитэ. Хоросоо диэн ааттанан көркүлүү жанрын талан өрөспүүбүлүкэ таһымыгар элбэх күрэххэ ситиһиилээхтик кытталлар. Күн бүгүн сүүрбэттэн тахса артыыстаахтар икки тыһыынча биир сылтан култуура дьиэтин уусуран салайааччыта Иван Касьянов салайан үлэлэтэр. Манна кэллэ, манна кэллэ. Кырдык, туора маары кэллэ. Кыыҥ уох.

Суруйбут дьоннор ааптардыттан көҥүл этэммит, тиҥҥэттэн көҥүлламмыт эмиэ оонньуубут. Хата, наар бэйэбит эрэ кииммитинэн хатаммаппа, атын дьоннор эмиэ оонньуу сатыыбыт. Нэһилиэккэ баар түмсүүлэр эмиэ кулуупка мустанлар, ырыа үҥкүүрэ буолбакка, успуорт көрүҥнэринэн эмиэ дьарыктаналлар.
Дьиэҕэ олорор эмиэ наһаа олорор эмиэ хайдаары олиһыттан быысарып буллуктаан бу кулуупка кэлэммит маны диэри петициялэнэн оонньоон күлэн үөрэн-көтөн барабыт. Ону бу биһиги кулууппут наһаа эргэрдэ Бу биһи кулууппут хаҥардыллара буоллар наһаа үчүгэй буолуо этэ. Бу нэһилиэнньэ культурнай олоҕор, олоҕун сайдыытыгар уонна нэһилиэнньэ эмиэтин сайдыытыгар биир улахан сүҥкэн үчүгэй туох ситиһии буолуо этэ.
Оо, бу кулуубаттан биһини Хорон нэһилиэгин олохтоо үөрэппит элбэх бұл. Маннаттан оҕолар да сылдьаллар, Улахан да да эдэр ыччаттар да сылдьаллар бары да манна кииммит буола культурнай хайда кииммит култуура уонна духуобунас сайдыытыгар улахан кылааты киллэрэр кулууп үлэтэ салҕыы өссө үрдүк көрдөрүүлээх буола диэн олохтоохтор бары даҕаны саҥа сынньалаҥ дьиэта тутуллара буоллар диэн баҕа санаалаахтар Валерия Золотов